אזא רחמנות, דו גייסט ארום דא בין הזמנים, א קאפאנע בין הזמנים זעהט מען עס, א גאנץ יאר זעסטוך עס נישט, זעהט אויס ווי מען גייט אין ישיבה, בחורים הערסט די קריכן אויף די וואנט און קריכן, וועט דאך עס די בחורים וואס קומען אין שול, זעט אויס ווי דאס גייט, דרייט ארויף דרייט אראפ, וואלט ער ווען געוויסט פון סיי די דרך הלימוד פון רב, אז מען קען נעמען א משניות און לערנען און לערנען און לערנען, אן קיין חברותא, אן קיין קאפ, אן קיין פארשטיין, אן קיין פארהערן, אן קיין חזרה, אן איך בין א גוטער בחור, אן איך בין א שוואכער בחור, אן אלע תריצים, אן איך פארשטיי יא, אן איך קום פון א געהעריגע שטוב, אן איך קום פון א געגעטע שטוב, אן אזוי סאך תריצים, איך בין א קעיס, איך בין א פעישענט, איך האב עי בי סי די אי, נעם א משניות און זאג א משנה, א פרק, אלעס וועט אוועקגיין, עי בי סי די אי ענד, אלעס גייט אוועקגיין, פרוביר עס אויס, אזא רחמנות ווען מען זעט עס. יגעלאַ דערצײלען מיר, זײ דרײען זיך אין די שול, מע דאַװנט שחרית, מע זעט, יגעלאַ, אַ בחור שטײט, ער שטײט, און מע גײט מאַכן אַ שיעור מיט אַ חבֿריסטע, מע רעדט אים, און מע מאַכט צו, מע מאַכט אױף, נעם אַ משניות, נעם אַ גמרא, נעם אַ גמרא, זאָג, אַזױ שײן די הױז, װוּ די שײַס? דאָ זענען זײ פֿאַרקנאַקט, די ישיבֿות, מע לאָזט עס נישט אַרײַן, בחורים, זײ פֿאַרקענען דאָך נישט קײן עבֿרה, נײן, מע זאָל זיך אױסלערנען געהעריק, זיך אױסלערנען װאָס? ער זיך אויסלערנען פיין צו האבן די גמרא, געבן א שיינע אויסוואל אויף די גמרא, איך קאמפלעין נישט דא פאר די קאמפעני אבער זיי מאכן גוטע זאכן, הערליכע גמרא, קודם זעסטו פסוק, פינטל, קאמע, עס הייבט זיך אן אויף א פרישע זאך, באלד, הייבסט אן זאגן גמרא, נאך א דף גמרא, נאך א דף גמרא, דער רבי זאגט א מענטש לערנט תורה, א מענטש נעמט גמרא, זאגט די הייליגע רבי לקוטי מוהר ן די ערשטע חלק סימן רש, יד ד, זאגט דער רבי אז ווען א מענטש לערנט גמרא פארן אייבערשטן, ס'פארברענט די קליפות, ס'פארברענט די טומאה, אוי איז דאס שווער, איך בין געווען צוויי וואכן בין איך געווען אויבן צווישן די ביימער, בין איך אריינגעקומען יעצט אז איך טראכט צו מיך רבונו של עולם וויאזוי מאכן דאס אינגעלייט, וויאזוי מאכן דאס מענטשן וואס דרייען זיך אין גאס, ווערט פארברענט, פארברענט. הייב אן א שיעור אין שס, גיי אויף דיין וועג.

זאגט די דף אין גמרא, א שאד א שאד א שאד א שאד אז מען ווייסט דאס נישט, מען וואלט געקענט אפראטעווען דעם גאנצן דור, געענדיגט מיט מער בחורים וואס לאזן אפ אידישקייט, געענדיגט, מען האט וואס צו טון, מען איז מחובר צום אייבערשטן, צוגעקלעבט צום אייבערשטן, צוגעקלעבט צו די תורה, מען זאגט די אותיות פון די תורה, א מענטש ווערט אפגעוואשן ריין פארן אייבערשטן. וויאזוי קען מען נישט צוריק שטעלן א מח ווען האט מענטש האט פויגלען געווען בברית וויאזוי קענסטו אים צוריק שטעלן די מח האט נישט קיין מח נאר האט איין טשענס דורך זאגן אסאך גמרא זאגן אסאך משניות בפרט די צוויי לימודים זאגן אסאך גמרא זאגן אסאך משניות וויאזוי ס'קומט אים אויס בעסער און אויף וואסערע אופן איז דא אמאל אינגערמאן ער מאכט זיך א חשבון ער נעמט איין מסכתא גייט עס איבער נאכאמאל און נאכאמאל פיין. נעם די גמרא, זאג די דפים גמרא, זעהן, מיט די צייט וועסטו זעהן די האסט נישט אזא שוואכע קאפ, מיט די צייט וועסטו זעהן די הייבסט אן צו פארשטיין, מיט די צייט וועסטו שוין אריינקוקן א רשי, מיט די צייט וועסטו שוין אריינקוקן א תוס', דאס געשעהט, דאס איז שוין שפעטער, דאס זאגט די רבי ממילא יבין, דאס פאסירט שפעטער, דאס איז נישט אונז געשעפט. פיר עס אויס, פרוביר עס אויס, חשוד, רבי זי ע, דו האסט א קליינע משניות, דו וואס לייגסטו צו, לייגסט אריין א קליינע משניות אין טאש, האסט נישט קיין טאש, איך גיי אן א רעקל, לייג עס אין די הויזן טאש, א קליינע משניות. באלד דארפסטו ווארטן אויף א קאסטומער, באלד דארפסטו ווארטן אין א אין א אויף א פארקינג, באלד באלד דארפסטו ווארטן אויף דיין ווייב, ביי סטיקער, נאכאמאל משניות און נאכאמאל משניות און נאך. אלעס באקומסטו פון דעם, פרנסה באקומסטו פון דעם, געזונט באקומסטו פון דעם, שמחת החיים באקומסטו פון דעם.